Hemmäňize salam. Siz Technohouse kanalynda. Meniň adym Emir, başlalyň. Ýadyňyzda bolsa öňki wideolarymyzda biz Alcatel kompaniýasynyň öndürýän iki sany smartfonyna seredipdik. Olar Alcatel üç X we Alcatel bir B smartfonlarydy. Bu günki wideomyzda biz kompaniýanyň ýene-de iki sany smartfonyna serederis. Olar Alcatel bir SE we Alcatel üç L smartfonlarydyr. Geliň olary gutudan açalyň.

Onuň arasynda iň esasylarynyň biri bu dört gigabaýtlyk ram we ýüz ýigrimi sekiz gigabaýtlyk hemişelik ýatdyr. Belläp geçmeli zat, bu baha segmentde dört, ýüz ýigrimi sekiz gigabaýtlyk smartfonlar diýseň seýrek duş gelýändir. Ýene-de bir aýratynlyklaryň biri bu dört müň mAh ýylyk batareýa, sekiz ýadroly prosessor, barmak yz okaýjy skaner we Face ID tehnologiýalarydyr. Geliň smartfony gutudan açalyň. Görüşümüz ýaly, kutuda smartfonyň özi. Bura aýyralyň. Başga näme bar onu seretýär. Hemişe ýaly gerekmejek kagyzlar. Gorag plýonkasy. Ýönekeje silikondan ýasalan gorag çiholy. Zarýad bermek üçin niýetlenen kabel we nauşnikler bardyr. Bu zatlaryň ählisini gyra aýyrýas we smartfonyň özüne seretýäs. Smartfon şuny ýaly paketiň içinde gelýär. Reňk owadan. Ýokdasyny aýyrýas we smartfonymyzy ýakalyň. Smartfonymyz ýanýança, onuň daşky keşi barada azajyk gürrüň edeliň. Smartfonyň öň tarapy doly aýnadan ýasalan. Yzy we gapdallar, gapdal ramkalary bolsa plastikdir. Meň pikirimçe, bul reňk diýseň owadan görünýär we ol azajyk bolsa-da smartfony öz bahasyndan gymmatrak hem görkezýändir. Smartfon eliňde diýseň rahat oturýar. Onuň sag gyrasynda ses sazlaýjy düwmeler we power knopkasy bar. Ýokarsynda üç ýarym millimetr jack nauşnikler üçin çykyş. Çep gapdalynda bolsa ýörite Google Assistent çagyrýan knopka we sim kartany salmak üçin niýetlenen ýer bardyr. Smartfon gynansak-da mikro USB-dan zarýad alýar. Şeýle hem smartfonyň aşagynda dinamikler hem ýerleşdirilen. Smartfonymyz ýazny, geliň ony ilkinji nastroýkasynda edeliň. Smartfona ýedi ýüz ýigrimi ä bir müň bäş ýüz ýigrimi piksel gatnaşykdaky bolan IPS ekrany oturdylan. Onuň gatnaşygy on dokuz a dokuzdyr. Başda seredäýmäne ekran onýalak erbet hem däl. Ýöne azajyk smartfony ulanyp başlanymyzda oňa maksima maksimum ýagtylygyň, şeýle hem azajyk reňkliligiň ýetmeýänligi duýulýar. Ýöne bul baha segmentde onýalyk erbet ekran hem däl. Smartfonyň içinde esasy bellemeli zat korobkadan Asphalt Nitro oýny ýazylgydyr. Ony açyp arkaýyn oýnap bilersiňiz. Alcatel bir SE ýigrimi sekiz nanometrde esaslanan prosesorda işleýändir. Elbetde iki müň ýigrimi birinji ýyl üçin bul diýseň köne teh proses, ýöne smartfonyň bahasyny ýadymyza salýas we bul zatlara gözümiz hem ýumsak bolar. Ýene bir smartfonyň aýratynlygy ol öz bahasyndan has gymmat görünýändir. Arka tarabyndaky gara plastik ýörite tekstura bilen örtülen, bul bolsa oňa eliňde ykjam oturmana we eliňden tötänleýinden gaçmak ýagdaýlardan smartfony goraýandyr. Smartfonyň arkasynda üç sany kamera bar. Olar on üç megapiksellik esasy obýektiw, bäş megapiksellik portret düşürmek üçin niýetlenen we iki megapiksellik makro düşürmek üçin niýetlenen kameralardyr. Dogrymy aýtsam, bul smartfon surat düşürmek üçin niýetlenen däl. Ýöne bir zada düşünmeli, eger-de siz mobil fotograf bolmak isleýän bolsaňyz, onda siz öz býujetiňizi hem azajyk ýokaryk galdyrmaly bolýarsyňyz. Barmak yza goýujy skaner smartfonyň arka tarabynda ýerleşdirilen we onuň ýerleşen pozisiýasy barmagyň üçin diýseň rahatdyr. Barmak göni skaneryň üstüne düşýär. Ýöne skaneryň işleýiş tizligine käbir soraglar bar. Bu meniň gören skanerleriň arasynda iň tizleriniň biri toçna däl. Geliň indi Alcatel bir SE smartfony baradaky pikirlerimizi jemläliň. Bul smartfon elbetde gündelik durmuşda ýönekeýje meseleleri çözmek üçin, oňa-muňa jaň etmek üçin, messenjerlerde oturyp hat bet alyşmak üçin erbet smartfon hem däl. Ýöne-de eger-de siz mobil suratçy bolmak isleýän bolsaňyz onda bul smartfon Ýüz göterim siz üçin niýetlenmedikdir. Geliň indi Alcatel bir SE smartfonyny gyra aýyralyň we indiki smartfonymyza seredeliň. Bul Alcatel 3L. Ýaňky smartfonymyzdan bir segment ýokary, gymmat smartfonlaryň biri. Buň hem korobkasynda smartfon barada käbir maglumatlar berlen. Olaryň esasysy, üç sany kamera, barmak yz okaýjy skaner, bunda hem Face ID tehnologiýasy bar, dört müň miliamper sagatlyk batareýa, sekiz ýadralyk prosessor we alty nokat ýigrimi iki dýuýmlyk HD Plus ekrandyr. Geliň ony gutudan açalyň we smartfona seredeliň. Görşüňiz ýaly, smartfonlaryň bahasy näçe ýokarlandygyça, olaryň gaplanyşy hem üýtgeýär. Bul smartfon diýseň beýlekilerden owadan we öz bahasyna bahasyndan hem gymmat görünýändir. Entäk buny gyra aýyrýas we korobkada başga näme bardygyna seretýäs. Meň pikirimçe bärde üýtgeşik zat ýokmuka diýýän. Şol bir öňki gerekmejek kagyzlar. Goro plyonkasy we çikoly zarýad berýän enjam we nauşnikler üýtgeşik zat ýok. Bärde esasy zat bul smartfonyň özi. Geliň ýüzündäki plyonkalary aýyralyň we smartfona seredeliň. Smartfonyň arka tarapy diýseň owadan hem-de üýtgeşik görünýär. Reňkler edil plan reňk diýibä aýdyp biljek ýaly, belli bir burçdan seredemizde bul gara gök, şeýleräk seredemizde eýýäm ol gara fiolet reňklere öwrülip, öwrülip dürli reňklerde öwüsýär. Smartfony ýakalyň. Smartfonymyz ýanýança, onuň azajyk dizaýny barada ýene-de gürrüň edeliň. Smartfonymyzyň sag gyrasynda ses sazlaýjy knopkalary hem-de Power knopkasy bar. Gapdalynda bolsa ýene-de Google Assistenty çagyrmak üçin niýetlenen aýratyn knopka we sim kartalary ýa-da microSD salmak üçin niýetlenen slot hem bardyr. Bul smartfon hem gynansakda microUSB-den zarýad alýar. Aşagynda şeýle hem mikrofonlar ýerleşdirilen. Iki müň ýigriminji ýylda çykan smartfon üçin mikro USB port diýseň köne portlaryň birimikä diýip pikir etýän ulanyjylar eýýäm Type-C portlary doly öwrenişdiler. Ýöne bul smartfonyň esasy aýratynlygy onuň yzky yzky tarapyndadyr. Ol diýseň owadan, ýöne hemişeki bolşy ýaly owadanlygymyz Barmak yzlary örän çalt çöpleýändir. Smartfonyň öň tarapy Gorilla Glass aýnasy bilen goralan. Arka tarapy we gapdal ramkasy doly plastikden ýasalandyr. Ýöne bellemeli zat, ýaňky smartfonymyz bilen deňeşdiremizde gapdal ramkasynyň plastigi has gymmadrakdygy eýýäm bildirýär, ol reňki boýunça-da az-owlak demire meňzeýändir. Bul smartfonda edil Alcatel bir SE smartfondaky ýalak ýedi ýüz ýigrimi bir müň bäş ýüz ýigrimi piksel gatnaşykdaky bolan IPS ekran oturdylandyr. Smart iki smartfonyň arasyndaky tapawut diňe prosessordadyr. Bul Alcatel üç L-iň içinde on iki nanometrlik Helio P ýigrimi iki prosesory oturdylandyr. Bu prosessor smartfony eliňe alyp ony ýakanyňdan we göni ulanyp başlanyňdan özüniň gowudygyny we ulanmaklykda hiç hili bir kynçylyklary ýetirmeýändigini bildirtýär. Alcatel bir essiýada, Prosessoryň pesiräk bolanlygy sebäpbil smartfon azajyk doňýardy we göni açanymyzdan ol bir şusturja işlänokdy. Şeýdip aýdalyň, bul smartfon bolsa Alcatel üç L bolsa göni açanymyzdan şuster işleýär. Smartfonyň arkasynda üç sany kamera bar. Olar, kyrk sekiz megapiksellik esasy obýektiw, bäş megapiksellik portretler üçin niýetlenen obýektiw, şeýle hem iki megapiksellik makro düşürmek üçin niýetlenen obýektiwlerdir. Şeýle hem smartfonda sekiz megapiksellik öňki front kamera bar. Esasy kamera barada aýtsak, ol, elbetde, Alcatel bir B we Alcatel bir SE smartfonyňkydan kän gowy. Ýöne Alcatel kompaniýasynyň iki müň ýigriminji ýyldaky flagmany bolan Alcatel üç X bilen deňeşdirenimizde, ol elbetde utulýar. Ýöne bu diýildigi siz bu smartfony alyp gündelik durmuşda bir hiç hili surat düşürip bilmersiňiz diýmeklige aňladanok. Elbetde siz daşary çykyp bir isleýän zatlaryňyzy surata wideo alyp ýa bolmasa dostuňyz bilen selfi düşüp olary sosial torlarda paýlaşyp arkaýyn bilersiňiz. Bul hiç hilik bir size diskomfort salmaz. Şeýle hem barmak yz okaýjy skaner barada aýtsak, onda ol hem edil Alcatel bir SE smartfonyndaky ýaly diýseň gowy ýerde ýerleşýär, barmagyň göni skaneriň üstüne geçip ýatýar. Skaneriň işleýiş tizligi bolsa Alcatel bir SE-niňkidan has gowudyr. Elbetde Alcatel üç X smartfonyň yzyndan ýetenok, ýöne onda-da öz bahasynda diýseň gowy we diýseň çalt işleýär, barmagymyzy degirýäris we smartfon göni açylýar. Şunluk bilen, Alcatel kompaniýasynyň iki müň ýigriminji ýyldaky öndüren smartfonlarynyň ählisini ýatlap geçeliň. Bizde testde bolan we häzirki wagtda brendiň iň arzan smartfonlarynyň biri bolan Alcatel bir B, ondan soň ondan bir segment ýokardaky bolan Alcatel bir SE, şul smartfon Iň bellemeli esasy aýratynlygy, ol bra eliňde has gowy oturýar beýlekilerden. Şeýle hem onuň daşky sypaty öz bahasyndan diýseň gymmat smartfona meňzeýär we öz bahasy üçin dört gigabaýtlyk ram we ýüz ýigrimi sekiz gigabaýtlyk hemişelik ýat berýän ýeke-täk smartfon diýsek hem ýalňyşmarys. Ondan soňra iň soňky seredenimiz Alcatel üç. El smartfony, bul hem bularyň ikisinden has çalt işjeýän prosessor bilen tapawutlanýar, şeýle hem has gowrak kameralar bilen tapawutlanýandyr. Bul bolsa Alcatel kompaniýasynyň iki müň ýigriminji ýyldaky öndüren flagman smartfony, Alcatel üç X. Bu smartfon barada giňişleýin biz öňki wideomyzda gürrüň beripdik, ony hem görüp bilersiňiz. Ssylkalary wideomyzyň aşagynda goýdum. Şunluk bilen biz bu günki wideomyzy jemleýäs we sizi Alcatel brendi bilen tanyşdyryp, size telefon saýlamaklykda az owlajyk kömek edendiris diýip pikir etýärin. Ýene bir esasy bellemeli zat, Alcatel kompaniýasynyň resmi distribýutory Türkmenistanda bardyr. Bu diýildigi bolsa, siz islendik smartfonlaryň birini alanyňyzda size bir ýyllyk kepillik berilýändir. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hol sag boluň!